Salam mähriban watandaşlar, eziz teletomaşaçylar! Ýurt parahatçylygyny, döwlet asudalygyny, mähriban Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan işlerinde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuwlap, sungat älemine syýahat atly gepleşigimiz ýene-de ýaýlyma çykdy. Eziz watandaşlar, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hut mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen bu günki günde medeniýete, sungata, şol bir sanda halypa-şägirtlik gatnaşygyna uly üns berilýär. Hormatly Arkadagymyz biz öz medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys diýip belläp geçýär. Elbetde, eziz watandaşlar, biz gepleşigimiziň bu gezekki sanynda bolsa ussat halypamyz, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömüri döredijiligi, onuň sungatdaky bitiren hyzmatlary dogrusynda taýýarlamagy makul bildik. Gepleşigimiziň dowamynda halypamyzyň ýyllaryň dowamynda döreden keşbi, şeýle-de teatr-kino sungatyndaky galdyran uly yzlary dogrusynda biziň halypalarymyzyň, sungat ussatlarymyzyň berjek gürrüňlerini siziň dykgatyňyza ýetireris. Elbetde, birnäçe ýyllaryň geçendigine seretmezden, Maýa Kulyýewanyň döreden keşbi şu günki güne çenli hem halkymyzyň aňynda baky ýaşaýar. Gahryman Arkadagymyz ussat halypalary yzygiderli hatyralap durýar, öz şa serpaýlaryny berýär, şeýle-de hormatly atlary dakýar. Türkmenistanyň Gahrymany diýip Maýa Kulyýewa iki müň sekizinji ýylda Gahryman Arkadagymyz şeýle hormatly ady dakanda, teatr sungat ussatlary bilen bir hatarda biziň halkymyzyň başyny göge diredi, sebäbi Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa özüniň döreden ajaýyp keşpleri bilen, ýerine ýetiren aýdymdyr sazlary bilen biziň halkymyzyň aňynda baky ýaşaýar.

Mähriban watandaşlar, ýyllaryň dowamynda ussatlarymyz bilen baglanyşykly biziň döredijilik wekillerimiz aýdym-sazlaryň, şekillendiriş sungatyň, heýkeltaraşçylyk sungatyň şeýle-de kino sungatynyň üsti bilen birnäçe eserleri döretdiler. Şolaryň arasynda ussat kinorežissýor Şyhmyrat Annamyradow hem biziň ussatlarymyz, halypalarymyz bilen baglanyşykly dokumental filmleri döretdi. Şolaryň arasynda Ussat kompozitor Nury Halmämmedow, şeýle-de Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömri döredijiligi, onuň sungatda goýan yzlary dogrusynda şu ajaýyp dokumental filmlere tomaşa edenimizde diýseň buýsanýas, begenýäs sebäbi şu ajaýyp kinofilmler ýyllaryň dowamynda geljekde-de biziň nesillerimiz üçin uly bir maglumat bolup durar. Ine, elbetde, ussatlarymyz, dogrusy-na, şolar sany Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa bilen baglanyşykly birnäçe makalalar hem çap edilýär. Şolaryň arasynda ussat žurnalist Aýjemal Omarowa hem halypalarymyz, dogrusy-na, şolar sany biziň opera kino sungatyny uly yz galdyran Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa bilen hut özi bilen söhbetdeş bolup, şonuň geçen durmuş ýoly, kino, teatr, opera sungatyndaky bitiren hyzmatlary dogrusynda birnäçe makalalary ýazdy. Mähriban watandaşlar, geliň, gepleşigimiziň şu ýerinde ussat halypanyň ýyllaryň dowamynda döreden keşbi, ajaýyp aýdym-saz eserleri dogrusynda sungat ussatlarymyzyň ýatlamalaryny siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Mähriban tomaşaçylar, meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halk artisti Gurban Babaýew. Halypa gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem birnäçe ýyllaryň dowamynda şu talyp ýaşlara bilim berýäňiz, şeýle-de sungatyň inçe ýoly, ýagny opera sungatynda dirižoryň tutýan orny dogrusynda talyp ýaşlara sapak geçýäňiz. Häzirki wagtda Türkmen milli konserwatoriýasynda birnäçe halypalar, ussatlarymyz zähmet çekýär. Siz gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde goýulan operalarda dirižorlyk etdiňiz, şeýle-de ýyllaryň dowamynda ussatlaryň ençemesi bilen zähmet çekdiňiz. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa bilen işlemek hem Size miýesser etdi. Gyzykly ýatlamalary gepleşigimiziň şu ýerinde ýatlaýsyňyz. Maýa Kul bilen biz gaty köp işleşdik. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllaryň ortalarynda men teatra ýaş dirror edip işe çagyranlarynda Daňatar Öwezow bilen Ýuliý Meýtsuň bilelikde ýazan Leýli Mejnun operasyny Leýli Mejnun dessanynyň esasynda şol operany sen dirrorlyk etmeli diýip meni çagyrdylar. Menem şol operan orkestr bilen, hor bilen, aýdymçylar bilen türgenleşik geçip ýör. Indi men basym birinji gezek opera çykmanda, özümem ýaş dirijor, gowy edip özleşdirip, sahna çykmadan bir iki hepde öňünden tolgunyp, halypamyň ýanyna bardym. Maýakly, diýdim, men şu Leýli Mejnun operasynyň sazyny, ýaňky türgenleşiklerini, aýdymçylaryny baryny bir elimden gowy geçirdim, birhili mende tolgunma bar, diýdim. Olam Gurban diýdi, sen entek ýaşdyrylar, entek diýdi, opera sungatyna çykyp göreňok. Diýilmezden operasam türkmeniň iň bir belent derejesine ýeten naýbaşy operalardyr. Sen biliňi berk guşagyn diýdi. Şonuň üçin hem özüňi şoňa taýýarlagyn diýdi. Aňyrsynda gaty kän zat ýatyr-da. Opera sungaty, onda-da Leýilmezden opera uzak opera, özem gaty naýbaşy, gaty bir jogapkärli opera. Türkmenistanyň Gahrymany.
Maýa Kulyýewa birnäçe operalarda, baş keşplerde çykyş etdi. Ilkinji gezek siz şol operalara tomaşa edeniňizde sizde nähili duýgular gaplap aldy? Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerinde şol halypanyň ýerine ýetiren aýdymlary, operadaky janlandyrylan keşpleri dogrusynda Gepleşigimiziň şu ýerini kem ýatlaýsyňyz. Biz intek ýaş wagtymyz, çaga wagtam, mekdepde okap ýören wagtymda radiolarda, teleýaýlymlarda oň aýdan aýdymlaryny, oň gatnaşan operalaryny ýa-da düşen kinofilmlerini biz görýädik-de. Şo wagtam eýýäm Maýa Kulyýewa gaty bir uly şahsdygyny biz bilýädik. Bizem şol Maýa Kulyýewany Şo ýaş wagtymdan eýýäm tanap ýördüm. Soň eýýäm Türkmen milli konserwatoriýasynyň açylanda, şonda gelip şu ýerde saz sungatyndan okap ugramyzda Maýa Kulyýewany ýaňy opera teatry biz gatnap, şo wagt görüp ugradyk. Şasenem Maryýew operasynda, Leýli Mejnun operasynda, Kemine kazy operasynda, Aýna operasynda, beýleki Ýewropa halklarynyň operalarynda-da görýärdik-de. Şeýdip Maýa Kulyýewa tanyşyp ugrap, ondan segseninji ýyllarda meniň Konserwatoriýany gutaryp gelip, iş tabramsoň, has maýa kulübi bilen ýygjam işläp, indi maýa kulübiniň şeýle uly halypadygyny özümiz ine, oň görüp, ýa bir operalaryny görüp, kino filmlerini görüp tanyşdyk dälde, indi şoň bilen ýygjam bile işläp ugradyk. Ana, şeýdibem şonda men gelemde mydama nähili sorag çyksa-da, ýanyna baryp, özümize gerek artygy bilen jogaplary alýardyk. Şon ýaly gaty talapkär Halypam şol ýaly talaplärdi-de. Ine, şeýdip bile işleşýärdik. Mydama şol dogry zady dogry, dogry diýýär. Ýalňyş zadyňyzda etmeli, şuny iň ýalňyşyny düzetmeli diýýär-de. Ine, şon ýaly gaty talapkär, ömrüne işlände diňe şeýle talapkär adam-da, şol şeýle uly halypa-da, şoň Şuň talabyny ödejek bolup biz mydama özümiz öz üstümizde işleýäs. Sähelçik kemkätligim bolsa aýdýa-da şony. Şeýdip bizi taplap, taplap, taplap bizem şeýdip bir halypalygy ýetişdiren. Mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda biziň şu günki durmuşymyzy, biziň taryhymyzy, şol bir sanda şahsyýetlerimizden söhbet açýan ençeme operalar sahnalaşdyryldy. Şol operalarda hem biziň ussat halypalarymyzyň, Şolar sanynda Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň orny hem uly bolup durýar. Ýagny şol operalaryň şowly çykmagynda şul halypalaryň hyzmatynyň bir aýratynlygy dogrusynda hem gepleşigimiziň şu ýerinde belläp geçäýseňiz. Şasenem Maryp operada iki müň sekizinji ýylda, iki müň dokuzynjy ýylda Leýli Mejnun operada, iki müň onunjy ýylda-da Zöhre Tahyr operasynda, Görogly operada, Magtymguly operada biziň uly halypamyz, Maýa Kulyýewa şolaryň ählisinde bize uly maslahatçy bolup, gaty uly kömek etdi. Şol operalaryň hemmesine menem gatnaşdym. Ne opera gatnaşdym, hem horun kömekleşdim bolup. Ine şu güne çenli şo işläp gelýäs-de, şo operalaryň üstünde bolup. Şo Maýa Kulyýewaň goýan operalarynyň hemmesinde uly halypaň uly özüniň kömeginiň bardygyny duýulyp dur-da. Şol operalar şeýle üstünlikli geçýär. Şonuň üçin Maýa Kulyýewa bilen gürleşeňde-de, şonuň ýanynda oturaňda-da, men-ä mydama ýanyna baryp oturýardym, uly tejribe bolup dur-da. Ony ýöne ýanyna oturyp, şonuň diýen gürrüňlerini diňläp oturmagym gaty uly tejribe. Seň durmuşyňa ýöne şeýle bir uly-uly goşant peýda berip, seni bir dogry ýola ugrukdyryp duran şeýle uly halypa-da gaty bir uly tejribesiniň bardygy bildirýär-de. Maýa Kulyýewna şeýle şahsdy. Halypa, elbetde, ýyllaryň dowamynda siz birnäçe ussat halypalaryň ellerinden tälim aldyňyz, şeýle-de olar bilen işleşmek bagty, şol bir sany operalarda, sahnalarda saz eserlerini bilelikde ýerine ýetirmek sizi hem miýesser etdi-dä. Indi geliň gepleşigimiziň şu ýerinde ussat halypalarymyzy ýatlap geçäýsek. Ýagny ilki bilen sizi okadan ussat halypalarymyz, şeýle-de haýsy halypalar bilen bile işleşmek bagty miýesser etdi? Geliň gepleşigimiziň şu ýerinde şolar barada bir ýatlap geçäýsiňiz. Gaty uly-uly halypalar bilen işleşdim mine dirijor Orazgeldi Berdiýewa Türkmenistanyň halk artisti. Uly halypalaň biri dirijor Hydyr Allanow bardy. Şoň bilen hem azrak işleşdim. Mäne Meredow diýip bir dirijor bardy. Soň ine Maýa Kulyýewa bilen ine şol Kän ýyllar bile işledik. Onuň gapdalyndan Annagül Annagulýewa bardy. Uly halypalaryň biri, edil Maýa Kulyýewa. Şeýle gowy-gowy maslahatlary berdi. Şoň opera sungatynda özüniň bir ýerine ýetirýän keşpleri bardy. Şunda şu hem türgenleşiklerde, hem operalarda baryp, bir görüp-görüp, hiç doýup bolanokdy-da. Onsoň medeniýet şahsy berdi. Hoja Durdy Annaýew Aýdymçy Türkmenistanyň sungat atgyzy neşgäri Nury Meredow bardy. Gowy aýdymçy. Şeýle bir gowy tejribeli aýdymçydyr. Şoň bilen hem bile işleşdik. Soňam soň Goçmyrat Halmyradow bar. Türkmenistanyň halk artisti, režissýor, oýun goýujy Orazmyrat Amanmyradow. Şeýle bir uly uly adamlar bilen işleşip, onsoň ine kompozitor Rejep Rejepowyň iki müň on birinji ýylda Görogly operasyny goýduk-da. Oň bilen hem işleşmek gaty. Şeýle bir bir ýakymly-da. Onuň Moskwada okap ýörkäm kompozitor Nur Halmämmedowyň bir eserini ýerine ýetirdik, şo ýerde ýazgy etdik. Şo ýerde-de uly orkestr, uly hor, birnäçe aýdymçylar bar. Atageldi Garýagdyýew hem şo ýerde solistlik etdi-de aýdym. Şonuň şo ýerde taýýarlap ýazgy etdik. Ondan soň Nur Halmämmedowyň özünde men birinji ýyl talyp wagtym barag okadymam. Çarnunowda okadym, Rejep Allaýarowda okadym, şolar bize saz sungatynyň esaslaryny öwredýärlerdi. Ine, şular bilen işleşmek, ine, häzir halypalar bilen, ine, Akmyrat Çaryýew bilen birlik işleşipdir, Ýolman Nurymow bar, ondan Oraznepe Döwletnazarow bar, indi konserwatoriýada Gurtnazarow bar, Türkmenistanyň halk artisti, Atageldi Garýagdyýew bar, Türkmenistanyň halk artisti, şular ýaly adamlar bilen işleşipdir. Gaty uly halypalar-da, bir şular bilen işleşmek şeýle ýakymly-da. Biziň aýdym-saz sungatymyzyň hak howandary, mähriban hem gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn, belent başy aman bolsun! Sag boluň halypa ine şu gün gepleşigimize gatnaşdyňyz elbetde ussat halypalary ýatlamak şollar sanyna türkmeniň aýdym saz opera sungatynyň ilkinji ussatlary bolan türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa biziň ählimiz üçin hem uly bir mekdep, uly bir ussat bolup durýar-da. Siz hem birnäçe ýyllaryň dowamynda halypa-şägirtlik ýoluny dowam etdirip, ýaş ýetişip gelýän şägirtlere öz bilýänleriňizi öwredýäňiz. Häzirki günde hem Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda goýulýan opera eserlerine hem dirižorlyk edýäňiz. Sungat, döredijilik äleminde size-de uly üstünlikler arzuw edýäs. Goý, iki müň on dokuzynjy ýyl Türkmenistan Rowaçlygyň watany diýip yglan edilen Ýylymyzyň her bir güni siziň durmuşyňyzda uly bir üstünliklere, uly rowaçlyklara beslensin! Şu wagt Watandaşlarna gepleşigimizde ussat halypa Türkmenistanyň halk artisti Gurban Babaýew halypalar barada, şol bir sany ussat halypa Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň türkmen aýdym-saz sungatynda galdyran uly täsirleri dogrusynda öz ýakymly ýatlamalaryny ildeşlerimize ýetirdi. Eziz watandaşlar, biz bolsa gepleşigimizi ýene söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Meniň indiki söhbetdeşim Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowa. Birnäçe ýyllaryň dowamynda opera sungatynda birnäçe keşpleri döretdiňiz. Häzirki wagtda hem biziň Watanymyzy, gözel paýtagtymyzy, şol bir sanda hormatly Arkadagymyzyň alyp barýan şeýle adalatly syýasatyny wasp edýän ençeme aýdymlaryňyz halkymyzyň kalbynda Uly bir söýgi, uly bir buýsanç bolup ýaňlanýar. Gepleşigimiziň her gezekki sanynda bir ussatlarymyz barada söhbet açýas-da, gepleşigimiziň şu günki sanynda bolsa ussat halypamyz, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömri, döredijiligi, onuň bir sungatdaky bitiren hyzmatlary dogrusynda taýýarlamagy makul bildik. Siz hem birnäçe ýyllaryň dowamynda ussat halypanyň elini okadyňyz, Tälim alnyňa, şol bir sany opera sungatynda hem bir aýdym aýtmakda, keşp döretmekde halypanyň siz üçin hem hyzmaty uly bolup durýar. Ýagny şol halypa bilen işleşmek, şol halypadan sungatyň inçe ýollaryny öwrenmek bagty sizi hem miýesser etdi. Umuman siziň döredijiligiňizde ussat halypa, Maýa Kulyýewanyň tutýan orny. Şy Magtymguly adyndaky milli saz-drama teatrynda Şy halypa bilen işleşmek maňa miýesser etdi. Türkmen operasynda özümiň şy ornumy tapanlygym üçin halypamyza sag bolsun aýtýan, sebäbi ynha mähriban Arkadagymyz halypalar bilen bile işleşmäge, döretmäge uly mümkinçilikleri döredip berdi. Sebäbi halypalar biziň üçin iň bir uly hazyna, mekdep. Döredijiligimde öz ornumy tapmakda ýa-da bolmasa şu döredýän eserlimde men halypanyň maňa beren öwüt-nesihatlaryny şu günki günem men ýadyma salyp, intägem şony özleşdirýän. Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa bilen bilelikde Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda, Şasenem Garyp operasynda, Leýli-Mežnun operasynda, Zöhre-Tahyr operasynda, Magtymguly operasynda, umuman, şu operalarda keşp janlandyranymda halypanyň gaty kän maňa öwreden, şeýle-de beren öwüt-nesihatlary gaty kän boldy. Türkmenistanyň halk artisti Annagül Annakulyýewa hem-de şu Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewna ikisi şu operada düýbüni tutan, Halypalar türkmen operalarynda çykyş edip, türkmeniň gahrymançylygyny, türkmeniň mertligini, türkmeniň işeňňir halkdygyny operalaryň üsti bilen, dramat spektakllaryň üsti bilen görkezen halypalarymyzyň biri. Sebäbi halypalarymyzyň oýnan keşpleri Biziň şu günki günem sahnalarymyzda janlanyrylýar, ol diýmek, eýýäm şol keşbiň şu günki günem ýaşaýanlygynyň alamaty. Halypalaryň meň durmuşymda tutýan orny gaty uly, onda-da Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewanyň, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň, sebäbi men bu halypalardan gaty kän zat öwrendim. Aýdym-sazyň tilsimlerini, iň inçe tilsimlerini öwreden halypalarymyzyň biri. Şu günki günde-de ýeke bir türkmen operasynda-da däl, Aýdym-sazyň inçe tilsimlerini estrada žanrlarynda-da gaty uly maňa kömegi degýär. Şonuň üçin men durmuşymda olar meniň üçin ýeke bir halypa däl-de, olar meniň üçin enem bolup duran halypalar. Şonuň üçin men şu günki günde öz halypalarymyzy gaty uly tolgunma bilen men ýatlaýan. Türkmen milli konserwatoriýasynda talyp döwrüm Maýa Kulyýewnanyň ömür döredijiligini kitap üsti bilen öwrenen bolsak, Emma şol Türkmen milli konserwatoriýasyny tamamlamsoň, özi bilen bilelikde işleşmek, birnäçe kinolarda keşp janlandyrmak ýa-da bolmasa halypa bilen bilelikde türkmen operasynda bile sahnada bir operanyň bir tilsimlerini öwrenmek maňa miýesser etdi. Men şonuň üçin şu günki günde Özüm sungat işgäri, aýdymçy bolup, onda-da şahsyýetleriň elinde bilim alanlygyma, onda-da şu halypalardan aýdym-sazyň inçe tilsimlerini öwrenenim üçin men özümi gaty uly bagtly adam hasap etýän. Şampalyja damakdan, kärhojalyk halaly.

Aý, bir kiçiräk keşbi bolýan eken bu gyzyň sesi diýip, maňa şeýleräk pikir etdi. Ondan iki müň onunjy ýylda Leýli-Mejnun operasy sahnada janlandyrmaly pursat bolanda, Men Leýlini oýnajak diýip, men özüm, elbetde, bir höwes bildirdim. Şonda Sen Leýlini oýnap bilmersiň diýdi maňa. Sebäbi sen diýdi, Akja gelniň keşbi kiçijik keşp diýdi, onda sen Leýlä seniň güýjüň ýetmez diýdi halypa. Hany bir synanyşaly seň sesiňden Leýliniň nähili sesiniň oturjagyny diýip, maňa şondan soň bile türgenleşik pursatlaryna başladyk. Elbetde sesimiň üstünde täzeden Türkmenistanyň atgazan artisti Gülstan Hallurdyýewa uly kömek edip sesimiň üstünde işläp ugradylar. Umuman halypa Maýa Kulyýewa bilen birlikde sahnada täzeden maňa Leýliniň keşbini gaty uly ynam bilen maňa öwretmäge çalyşdy halypa. Şonda halypaň aýdan zady Men diýdi, garaşmadym sen Leýlini oýnarsyň diýip diýdi. Emma tüweleme meň pikir edişimdenem gaty gowy boldy diýdi. Şu indi diýdi sen şundan soň estrada aýdymlaryny ýerine ýetireniňdede hiç hili kösençlik duýmarsyň sebäbi seniň ses belentlikleriň eýýäm diýdi şu Leýlide iň ýokary ses beýikliklerini almaly ýerleri barda şonda seniň sesiň eýýäm tapjak ornuny tapdy. Saňa estrada aýdymlarynda-da üstünlik arzuw etýän diýip Maňa şonda ak pata berdi me şi halypamyz. Leyli, eger şu aýdýan sözleriň manysyny öz ýüregiňden aýtmasaň, özüň aglamasaň, halka düşündirmek kyn bor. Bu drama teatr däl. Opera teatr sungatyň iň inçesi. Leýli diýmek ol oýun oýunjak däl, ol ullakan bir kyn adamyň içki daşky duýgusyny bermeli. Haýyp. Şeýle şu ynha söýgi bilen garaşanyň duýdur. Şu hakda goý meniň haýyp.

Ýene-de bir maňa öwreden zady, ähli şy estrada aýdymy bolsun ýa-da sen operada çykyş etseňem, şy aýdymy ýerine ýetireniňde iň soňky hatardaky adama eşitdirer ýalyk edip aýt, onsoňam sözüni hökman düşnükli ýerine ýetir. Haçanda sözlerini düşnükli ýerine ýetireniňde, anha şonda aýdym Hakykatdanam bir ýürege ýakyn, aýdymyň sazyna düşnükli eser ýerine ýetirersiň diýip, men şu günki günem ynha, haýsam bolsa bir eseri ýatlanymda, janly görnüşde ýerine ýetireli ýa-da bolmasa ses ýazgylar studiýasyna baryp, şu aýdyma ses goýanymda, men hökman Maýa Kuliýewany, şu halypanyň aýdan zatlaryny ýatlaýan-da, Hakykatdanam şol diňleýjilerimiz düşüner ýalak edip ýerine ýetirjek bolup çalyşýas. Ynha maňa halypalaryň durmuşymda goýan orny, maňa öwreden zatlary. Umuman Maýa Kulyýewa aýtsaň aýda oturmaly, ol şeýle bir iş talap ediji, şeýle bir mylaýym, oň özüniň bir şeýle bir gowy üýtgeşik gürrüňleri bardy. Şol özüniň ýaşlygy barada, ýa-da bolmasa talyplyk döwürleri barada Ol hemişe bize gürrüň bererdi. Umuman, bizem şu halypanyň bir öwreden öwüt-nesihatlaryndan öz durmuşymyzda öwreneli diýip, ynha, şu günki günde öz döredijiligimde hökman halypanyň öwreden zatlary bilen ynha şeýdip ýöreýäs.
Elbetde, halypa Şubat siz aýdym, saz, opera, şeýle-de durmuşyňyzdaky iň bir bagtyýar pursatlaryny biziň ildeşlerimiz bilen ýakymly ýatlamalar bilen paýlaşyp otyrsyňyz. Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa diňe bir opera, teatr sungatynda däl-de, eýse kino sungatynda hem bitiren hyzmaty uly bolupdyr. Ýagny olaryň arasynda jadylydyr, Çopan ogly atly kinofilmlerde hem birnäçe keşplerde çykyş etdi. Häzirki güne çenli hem şol filmler biziň halkymyzyň baky aňynda ýaşaýar. Şol filmleri tomaşa etdigiňçe tomaşa edesiň gelýär, sebäbi şol filmlerdaky çykyş edýän gahrymanlaryň ählisi biziň sungat ussatlarymyz bolupdyr. Ýagny ol ýerde Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýew hem ussatlyk bilen baş keşbi janlandyrdy. Elbetde şol filmiň dowamynda Ýerine ýetirilýän aýdym-sazlar hem şu günki güne çenli halkymyzyň aňynda baky ýaşaýar. Indi geliň gepleşigimiziň şu ýerinde şol filmleriň arasynda Çopan ogly filmde birnäçe aýdymlar hem ýaňlandy. Gepleşigimiziň şu ýerinde şol filmi göreniňizde sizde nähili duýgular gaplap aldy? Şolar hakynda hem aýdaýsyňyz. Elbetde şol filmi görenimizde ol üýtgeşik bir başdan duýgyny geçiriji, şeýle bir söýgini beýan etýän, onuň şol kinoda ýaňlanýan aýdymlaryň sesiniň owazy, şol ýerde halypaň ýerine ýetirýän eserlerinde filmde keşp öz ornuny tapýan bolsa ýerine ýetirýän eserlerem bir Eýýäm oňňum öz ýoly barda. Şoň üçin diýjek bolýanym halypanyň ol diňe bir kino aktýor ugry bolsun ýa-da bolmasa ýerine ýetirijiligi bolsun ol hemme herekedi, hemme aýdymy, ýerine ýetirýän eseri şeýle bir ýüregiňden turýada şol ýerine ýetirýän eserem, oýnaýan, janlandyrýan keşbem şol ýerde mert gyzyň

Şol filmi elbetde görenimde menem şunuň ýaly şu Maýa Kulyýewa ýaly aýdymçy bolsam, bir operada keşp janlandyrsam, şunuň ýaly sesim bolsa diýip men arzuw ederdim. Elbetde birnäçe ýyllar geçensoňam şol filmi täzeden göreniňde-de ýene şo duýgy oýanýar adamda. Sebäbi halypanyň şeýle bir. Mylaýym, owadan, ýürekden çykýan owazy bar halypanyň, ýumşakdan gelen. Haýsy eser ýerine ýetirende-de, şol halypanyň ýerine ýetirýän eserleri edil öz ähmiýetini, öz äheňini tapýan eserleri ýerine ýetirýärdi-de. Sebäbi onuň sesi bir ýürekden çykmaýan, ýadyňda galýan owazy bar. Halypanyň döreden eserlerini ýerine ýetiren kinolaryny görüp aýdymlaryny görüp şu ykbalyň özi halypa bilen işleşmäge duşurdy şoň üçin men şunuň ýaly halypalardan bilim alyp şolaryň şägirdi bolanyma men şu ykbalymdanam minnetdar.

Bizem ynha Maýa Kulyýewanyň şägirtleri bolup, mähriban Arkadagymyzyň bize bildirýän ynamyny ödäp, halypalarymyzyň öwredenje zatlaryny elbetde öz şägirtlerimize galdyryp, işläp, zähmet çekip, türkmeniň sungatyny, türkmeniň bir medeniýedini ösdürmekde elimizden gelenini aýaman, elbetde, zähmet çekeris. Sebäbi biziň ýurdumyzda döretmäge, işlemäge uly ýol açyp berdi Mähriban Arkadagymyz. Halypalaryň ýerine ýetiren eserlerini şu günki günde täzeden janlandyrmak biziň durmuşymyzda öz ähmiýetini tapdy. Elbetde, halypa hormatly Arkadagymyz biziň medeniýetimize, sungatymyza, şolar sanyna millilige-de uly üns berýär-de. Sebäbi islendik bir sungat eserinde millilik uly orun tutýar-da. Ine, biziň şu Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrymyzda goýulýan operalaryň aglaba bölegi söýgä wepalylyk, Watana wepalylyk, şeýle-de dost-doganyň arasyndaky gatnaşyklar, umuman, taryhymyzy, biziň şu günümizi, şeýle-de dessanlardaky Gahrymanlarymyz barada hem birnäçe operalar goýuldy, şol operanyň üsti bilen tomaşa etmäni gelen tomaşaçylarymyz uly bir many, uly bir terbiýe alyp gidýärler-dä. Gepleşigimiziň şu ýerinde milli sungatymyza goýulýan sarpa dogrusynda, şeýle-de ussat halypamyz, Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa milliligi nähili garaýardy, şolar dogrusynda hem Gepleşigimiziň şu ýerini ýatlap geçäýseňiz. Bir ýadyma düşýän pursatdan gürrüň bereýin. Şonda halypa. Ýöreýşiňe şeýle bir şeýdip bir serederdi-de, Nädogry turýaň. Turanyňda eýdip turmaly däl ýeriňden. Hawa, täzeden oturdy, täzeden tur ýeriňden diýip bara şeýdip öwrederdi-de. Onnoň biz näme şonda derrew ýeriňden turup hem sahnany janlandyrjak şeýdip hereket etýäň welin ýok. Ýok, nädogry etýän herekediň diýýärdi. Şeýle bir ýumşaklyk bilen düşündirýärdi-de, onnoň, Gözel jan, eşitýäňmi sen, şu ýerini şeýtmeli, onsoň biz halypany diňlänimizde ony şeýle bir uly höwes bilen diňlärdim men. Hakyky. Menden başga-da Türkmenistanyň atgazan artisti Bibi Amanova ikimiz bilelikde halypa bilen bilelikde işleşdik. Ynha, Bibi Amanova bilen bilelikde şu Bibi Zöhräni oýnasa maňa Mahymy, ýa-da bolmasa Bibi Şasenem oýnasa maňa Akjany, şuň ýaly keşpler paýlardy-da. Onnoň ýöne Sen bu gezek Zöhräni aýtdyňmy? Sen Mahymy aýtdyň. Ýöne sen şonda-da Bibi sen Mahymy öwren, Gözel senem Zöhräni öwren. Gözel Şasenemi öwren, Bibi Akjany öwren diýip bize şo gezekleşdirip-gezekleşdirip keşplemzi. Ikimiziň hem bir-birimiziň keşbini öwrenmäge mümkinçilikleri döretýärdi. Ondan bir gün Bibi bilen geçse, bir gün meň bilen türgenleşik geçýärdi. Şonda hiç haçan ol ýadanok, biz üçin günde-de türgenleşige gelýärdi. Sahnada Aýnazar Batyrow bilen bilelikde ikisi şeýle bir biz bilen bile işleşip, Wagtyň nähili geçeninem bilmändiris. Halypanyň şy birnäçe hor köpçüliginde keşp janlandyrýan gyzjagazlar bar. Şol gyzlaryň ýekeme-ýeke hersiniň oturyp-turşuna, ýörüşine üns berip, ýeke-ýeke öwrederdi. Elmydama ol bize öwretmekde şeýle bir uly höwes bilen, şy operanyň täzeden dikeldilenine şeýle bir begenip, Şy özüniň oýnan keşplerini bize öwredip bilýänligine begenýärdi ol. Şonuň üçin biz Şy näçe saparam ýatlasak, öz halypalamyza buýsanç bilen, söýgi bilen öz halypamyzy ýatlaýarys. Kemidine, kemidine, haýyp geler ýar-ýa, haýyp geler ýar-ýa, Lile jana bir gyza gaýyp salar ýar-ýa, Jaýy. Halypanyň öwreden zatlaryny ýene ýatlasym gelýär-de şu ýerde. Hökman türgenleşiň, hiç haçan ýaltanmaň diýýärdi. Umuman, edil sport bilen adamyň meşgullanyşy ýaly, ses hem günde şu özüniň türgenleşigi bilen türgenleşmeli, maşklaryny ýerine ýetirmeli, sesiň üstünde günde işlemeli, umuman, sesiňi söýmeli diýýärdi. Onuňam ikinji aýtjak zady, Sözüňizi düşnükli aýdyň diýerdi. Ynha, men şu ýaş şägirtlerimize berjek maslahatym, sözüňizi düşnükli ýerine ýetirseňiz, ýerine ýetirýän eseriňiz hem-ä süýji bolar, hemem aýdymyňyz owadan bolar, hem özüňiz şeýle bir lezzet alarsyňyz aýtýan aýdymyňyzdan, hem diňleýjileriňiz lezzet alar. Şonuň üçin şu halypalarymyzyň beren maňa uly maslahatyndan menem size maslahat berýän, elmydama,

Okuw nä bun? Okuwdan gelip süpürer. Gel a, gel bir bun dynç günüň bir dynç al-da. Wah, enesi, ýekeje dynç günüm. Şu gün bir tozanlaryny alyşdyryp, birazajyk agyz salaýyn enesi. Noş bolsun, iýiber sen. Ýekeje gel senem iý. Bor indi. A-a gyz, o tümreti näme etjek bolýar? Tozugyny alýan enesi. Ýok, ýok, ýok, goý ýerine, goý ýerine, goý ýerine. Goý, goý. Wiý, hiý, waý-eý, ony bir elleme. Ol öňem sen ony gaçyrmana ol birlewdiňä. Indi bir goýy ýerine elli bu. Gowy bolýa. A o ýerine näme etjek bolýaň Gödekjan? Enesi tozagyny alaýyn şularyň. Ýok!
Arassalaşdyraýyn ene. Elleme, elleme.
Ol öňki maňa bilýäňmi altmyş ikinji ýylda indire ganda sowgat iberipdir.

Köp sag bolsun aýtýan. Halypalamyzyň öwreden aýdym sazyň inçe syrlaryny nesip bolsa öz şägirtlimze gelejekdede öwredip Türkmen milli konserwatoriýasyny bilim alýan talyplaň hem şeýle Maýa Kuliýewna ýaly beýik opera aýdymçylary bolup ýetişip ýurdumyza Watanymyza şeýle bir gowy eserler döredip mähriban Arkadagymyzy ýurdumyzy wasp edýän şeýle gowy aýdymçylar bolup ýetişmeklerinem arzuw etýän. Mähriban Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan işleri mundan beýläkde rowaç alsyn. Her bir ynsanyň kalby joşýar sebäbi gepleşigimize gatnaşýan her bir ildeşlerimiz sungat wekillerimiz şu halypalary ýatlap şeýle mümkinçilikler döredip berýändikleri üçin hormatly Arkadagymyza çäksiz öz sag bolsunlaryny aýdýarlar elbetde gepleşigimiziň dowamynda siziň durmuşyňyzda halypalaryň tutýan orny şol bir sanda Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň bir sungatdaky galdyran şeýle uly täsirleri dogrusynda aýdym-sazlary, kinofilmleri barasynda öz ýakymly ýatlamalaryňyzy biziň ildeşlerimiz bilen paýlaşdyňyz. Geljekde-de sesiňiziň belentden-belent ýaňlanyp, täzden-täze ajaýyp aýdym-saz eserleriňiz bilen halkymyza hyzmat edip durmagyňyzy arzuw edýäs. Goý, aýdym-sazly Diýarymyzyň her bir güni uly üstünliklere, uly bir şowlulyklara beslensin! Geljekde-de alyp barýan uly işleriňizde, şol bir sanda sungat, döredijilik äleminde size uly üstünlikler arzuw edýäs! Mähriban watandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Meniň indiki söhbetdeşim Sähra Baýryýewa bilen dowam edýäs. Mugallym gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem ýyllaryň dowamynda Türkmen milli konserwatoriýasynda ussat halypalaryň ellerinden tälim almak bagty miýesser etdi. Mugallym her bir ynsanyň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlar gaty kän bolýar. Şeýle-de şol pursatlar wagtyň geçmegi bilen iň bir ýakymly ýatlama öwrülýär. Geliň mugallym gepleşigimiziň şu ýerinde ussat halypalaryň siziň durmuşyňyzda, siziň döredijilik ýoluňyzda goýan täsirleri dogrusynda hem Gepleşigimiziň şu ýerini ýatlaýsyňyz. Elbetde, hakykatdan hem şu talyplyk ýyllary iň bir süýji günleri başdan geçirýäň. Ynha, biz hem şu Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyby bolmak bagty miýesser etdi. Biz şu tak ilkinji okuwa gelen günlerimizden başlap, halypalar, mugallymlar bizi güler ýüzler bilen garşyladylar, bize tälim berdiler, saz biliminiň inçe syrlaryny öwretdiler. Ynha, şol halypalar diýende bärde Türkmen milli konserwatoriýasynda hem-de Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde gaty kän halypa molymlar zähmet çekip, ýaş talyplara sungatyň inçe syrlaryny, saz dünýäsini, onuň giň taryhyny gürrüň berip, şolary ussat sazanda, kompozitor, sazşynas, aýdymçy edip ýetişdirýärler. Iki müň sekizinji ýylda hormatly Prezidentimiz opera sungatyny gaýtadan dikeldip berdi. Bu bolsa bizi diýseň begendirip, buýsandyryp, bize şeýle bir gyzykly-da, talyp bolansoň, özem ilkinji okuwa gelen ýylymyz, şu opera sungatyny janly sahnada goýmak nähili bolýarka diýip, barymyz höweslenip, bizem gatnaşdyk. Türkmeniň meşhur kompozitory Daňatar Öwezowyň Şasenem we Garyp operasyny sahnada goýmak meýilleşdirildi. Şonuň biz hor toparyna gatnaşyp, aýdym aýdyp, sahnada çykyş etmek bagty bize-de miýesser etdi. Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň özi gelip bize şol operany sahnada goýmaga kömek edip, öz halypalyk wagyz-nesihatlaryny berip, bize kän halypalyk edip şol operany özi sahnada goýmaga gatnaşdy. Biz öň hem Maýa Kulyýewa hakynda kän zatlar bilýärdik, onuň ussat opera ussadydygy hakynda, onuň olar onuň kinofilmleri, operalary barada köp zatlary okap, öwrenip, şony görüpdik. Emma şony janly sahnada özüni görmek, onuň bilen söhbetdeş bolmak, berýän öwüt-ündewleri, sungat barada edýän gürrüňlerinden ugur alyp, has hem şu opera sungatyny içgin öwrendim. Elbetde mugallym, Gahryman Arkadagymyz halypa-şägirtlik ýoluny uly, giň ýol açdy, häzirki wagtda hem biziň ussatlarymyz ýurdumyzyň dürli künjeklerinde zähmet çekip, şägirt ýetişdirýärler, şu ajaýyp sungatymyzyň ýoluny dowam edýärler. Hormatly Arkadagymyzyň tagallasy bilen biziň sungatymyza şeýle uly ýol açyldy. Şolar sanda teatrlarda goýulýan operalarda hem halypa artistler bilen bir hatarda Ýaş talyplaryň gatnaşyp bilelikde şeýle döredijilikli zähmet çekmekleri hem hormatly Arkadagymyzyň sungata, döredijilige goýýan uly sarpasyna nyşan bolup durýar. Şol halypalar hem biziň ählimiz üçin ruhy sütünler bolup durýar. Gepleşigimiziň şu ýerinde sungatda, döredijilikde halypalarymyzyň tutýan orny dogrusynda hem öz garaýyşlaryňyzy aýdaýsyňyz. Hormatly Prezidentimiz halypa-şägirtlik ýoluna gaty uly üns berýär-de, bu bolsa bizi sungatyň inçe syrlaryny öwrenmäge uly itergi bolup durýar. Häzirki wagtda-da biziň Türkmen milli konserwatoriýamyzda-da, Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebimizde-de Maýa Kulyýewanyň özi bilen işleşen, bile şolar bilen sahnada operalary janlandyran halypalar zähmet çekip işläp ýörler. Olar talyplara şo Saz bilimini berýärler, sungatyň inçe syrlaryny öwredýärler. Ine, şu wagt siziň oturan ýeriňiz Türkmen milli konserwatoriýasynyň aýdym-saz muzeýi. Bu ýerde hem ussat halypalarymyzyň ýyllaryň dowamynda goýup giden ajaýyp aýdym-saz eserleriniň ençeme ýazgylary, audio-wideo ýazgylary hem şu muzeýde ýerleşdirilipdir. Şeýle-de, şu ýerde ussat halypalarymyzyň ençemesiniň nurana keşplerini synlanymyzda Kalbymyz joşýar, sebäbi şul aýdym-saz ojagynda döredip berilýän mümkinçilikler häzirki wagtda hormatly Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýaşlarymyzyň hasam geljekde bir ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin uly tagallasyna nyşan bolup durýar. Şonuň üçin gelen gepleşigimiziň şu ýerinde bir ýokary okuw mekdeplerde, şol bir sanda siziň zähmet çekýän şu ajaýyp mekdebiňizde döredilýän mümkinçilikler dogrusynda öz garaýyşlaryňyzy ildeşlerimiz bilen paýlaşaýsaňyz. Ynha, häzir hem biz şu Türkmen milli konserwatoriýasynyň muzeýinde otyrys. Bu ýerde türkmen saz sungatyna ömrüni bagyş eden halypalaryň suratlary ýerleşdirilen, türkmen saz gurallary ýerleşdirilen. Elbetde, Gahryman Arkadagymyz türkmen saz sungatyny öwrenmäge, döretmäge, ony talyp ýaşlara öwretmäge giň mümkinçilikleri döredip berdi. Şol mümkinçiliklerden hem peýdalanyp, biz häzirki wagtda talyp ýaşlarymyza saz sungatynyň inçe syrlaryny öwredýäris. Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eserleri, kitaplary biziň her bir geçýän sapagymyzda ruhy çeşme bolup hyzmat edýär. Türkmen sungatyny, medeniýetini ösdürmäge uly mümkinçilikleri döredip beren türkmen sungatynyň, medeniýetiniň hak howandary Gahryman hem-de mähriban Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ýurt bähbitli, il bähbitli tutýan tutumly işleri rowaçlyklara beslensin! Ine, mugallym gepleşigimize gatnaşdyňyz, şeýle-de talyp ýyllaryňyzda halypanyň siziň durmuşyňyzda, döredijiligiňizde goýan şeýle ýakymly pursatlary, ýatlamalary biziň ildeşlerimize ýetirdiňiz. Geljekde-de.

döredip berýän mümkinçiligine esaslanyp, bu günki günde sungat döredijilik wekillerimiziň her biriniň kalby joşýar. Ine, gepleşigimiziň dowamynda çykyş eden ussatlarymyzyň halypalarymyz dogrusynda ýatlan şeýle ajaýyp ýakymly ýatlamalaryny diňlemek, şol bir sanda şol ajaýyp ýatlamalary siz bilen paýlaşmak biz üçin hem bagtdan paý bolup durýar. Sungatymyzyň hak howandary, mähriban Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun! Ýene-de ýaýlamda görüşýänçäk, hoş wagtyňyz!